Amser maith yn ôl, mewn tref o'r enw Bethlehem, roedd llygoden yn byw. Roedd e'n arwr, yn dipyn o gaws garwr, ac yn ddatryswr dirgelion dyrus.
O, ble daw'r holl dwrw? Cwynodd llygoden.
Yna gwelodd ei gymdogion newydd swnllyd. Roedd ffyn gan rai ac roedden nhw'n eitha blewog. Roedd anrhegion gan eraill oedd yn edrych yn eitha clyfar. Ac roedd yna fam a thad a babi bach swnllyd.
Aw! Nes i ddim cytuno i'r fath gymydog swnllyd o gwbl!
I o!
Randros! Gwychiodd Llygoden. Mae'n flin gen i godi braw arna ti, Ryn Lygoden Fawr Fach. Asyn ydw i.
Nid Llygoden Fawr ydw i. Wy'n arwr, yn gaws garwr, yn ddattryswr dirgelion dyrus. O, mae'n flin gen i. Meddai Asyn.
Wel, Asyn, mae dirgelwch dyfus i'w ddatrys. Pwy yw ein cymdogion newydd? A phwy yw'r un swnllyd mae pawb yn syllu arno? Dywedodd Asyn wrth llygodyn am ei anturiaethau gyda Mair a Joseph, y teithio, y clipio, y clopio, yr holl ffordd o Nazareth i Fethlehem.
Ar y ffordd roedden nhw'n sôn y byddai Manuel yn cael ei eni. Manuel?
Dyna enw anarferol ar fabi, meddyliodd Llygoden. Dwedodd Asyn fod y tu fyny'r grisiau'n llawn, ac mae dyna pam y ganed y babi ar y llawr gweilod, a'i osod yn y cafn bwydo. A dyna pryd y daeth y rai ar ffin a rai ag anrhegion i ymweld. Ond pam?
Ydyn nhw'n credu bod y babi'n un arbennig? O'n i ddim, meddasen.
Ond bydd Dafod yn gwybod. Mae defaid yn gwybod pob dim sydd i wybod am y rai gyda ffyn y bugeiliaid. Gyda chlip a chlop fe ddringon nhw i ben bryn a chwrdd â diadell defaid yn mwynhau blas y blewyn glas mewn cae. Pa hwyl, Dafod! Beth allet ti ddweud wrthon ni am y bugeiliaid? Wel, i bob pwrpas, mi ddechreuodd y cyfan y noson o'r blaen, meddai Dafod.
Disgleiriodd Angel yn yr awyr ac aeth y rhai gyda ffyn y rhyfedd i gyd yn grynedig. Dywedodd yr angel wrthon ni, does dim angen bod yn grynedig, neidiwch yn llawen achos fe anwyd babi fydd yn achub pobl ddew. Hmm, diddorol. Daeth criw enfawr o angylion i'r awyr ac aeth y bugeiliaid i chwilio am y babi. Ond beth am y rhai ag anregion, Tafad? O'n i ddim. Ond bydd Camel yn gwybod. Os nad awn ni nawr, fe ddown ni o hyd i ni. Hei ho, Camel! Wy'n credu i'r gwir doeth gwrdd â fy ngymydog newydd swnllyd i. Wyt ti'n gwybod pam? Wel, fe ddylynon ni seren am hydoedd i gwrdd â'r un sy'n fabi. Arhosodd y seren tu allan i'r tŷ a roddodd y tri gŵr doeth... Caws?
Holodd llygoden.
Paid â bod yn ffôl. Aer thus a myr, anrhegion ar gyfer y brenin. Aha!
Mae'n rhaid bod y babi yma'n frenin! Ond sylwais i ddim ar goron ar ei ben. Wel, dywedodd y gwir doeth y byddai rhywun go arbennig o Fethlehem yn dod i ofalu am bobl ddiw. Yn ôl yn Nhy Llygoden, magodd Mair a Joseph y cymydog fach oedd yn llai swnllyd erbyn hyn. Mae camel yn dweud mae brinyn yw'r babi, mae dafod yn dweud mae achubwr yw'r babi, ac mae asyn yn dweud mae Manuel yw'r babi. Aros, meddasen.
Ar y doeth nid Manuel ddywedodd Mair a Joseph, fe ddywedon nhw Emmanuel! Mae hynny'n golygu Duw gyda ni. Byddai ei mab oedd ar fin gael ei eni rhywsut yn dduw hefyd. Waw!
Mi wyt ti'n rhywbeth go arbennig. Rwy ti'n achubo'r brenin ac Emmanuel, Duw gyda ni. Nawr, pe bawn ni ond yn medru datrys dirgelwch dy enw di. Edrych, Joseph. Mae gan ein Iesu bach ni ymwelydd arall. Mair, Mair. Iesu!
Wi mor falch i fi gwrdd â thi. Does gen i ddim anreg teilwng i frenin, ond yr hyn sydd gen i fe hoffwn ei roi i ti. Y clod, y mawl, y caws a'r bri! Rwyt ti'n llygoden hynod garedig. Meddasyn.
Heddiw, dim ond llygoden gyffredin a dw i ar anodd ei di gyda Iesu. Yr un mwyaf a fi erioed. Yr achubwr.
y brenin ac Emmanuel, Dyw gyda ni!